Mɛka akyerɛ agyidifoɔ nyinaa sɛ, Aseda ne anuonyam kɛseɛ pɛ yɛ aseda piesie yɛmfa mma ateasefoɔ Nyankopɔn. Inf. Na yɛn nso mma ama yɛn nyinaa Ghanama nyinaa ate asomdwoeɛ mu. Ɛɛ me din de Odiyifoɔ Atta. Ɛsɔ Nyame ani sɛ nnɛ me ne me ba ɛɛ Junior Imalik ahyia. Na Onyame asɛm kakra a yɛbɛbooboo ho. Ne nyinaa m'asɛm no wɔ Mika, Mika wa no ɛɛkɔ no, Mika, Mika tu bɛ suan hɔ ɛɛkɔ no. Ayɛ a na mpere bebree agyidifoɔ, yɛn nyamesom no yɛde nsɛmkeka ne nsɛm bebree toatoa nnipa bi ne afoforɔ. Na wo papa Difo Atta a meda Ohintaa Prayer Minister. Ohintaa Prayer Mystery ano na ɛnnɛ me ne mo bɛkyɛ nsɛmfua mmienu bi. Deɛ bere no nti, na Onyame Asɛm ɛ wɔ mmirika tu bɛ suae no. Onyankopɔn sɛ adwene bebree wɔ nipa tirim na ɔno Kristo n'agyinasie na yɛ a n'agyina. Onyame Asɛm a mɛka wɔ mmirika no, wɔse ɔnnue ɔnna dwene amumuyɔ nsɛm ho. Hallelujah eeh Nnipa bi dwene amumuyɛ nsɛm ho Mekaeɛ sɛ yɛsusua no yɛrekɔ afuo mu a Sɛ tractor bi sane ho a ne yɛfuo mu kwaewa Wamfa yɛn a Tema car bɛba abisa ho ɔmfa wo Wodu ano a deɛ ɛtumi ka ne sɛ ah Anka Tema car yi a wamfa yɛn yi Nka yɛnkɔduru kwaa so na anka Nnua egu so na aka atini firi na ayi agu. Bɔne, yɛde hyɛ aseɛ firi nkwadaa-berɛ mu. Ayɛ na nipa pɛ Nyankopɔn nkyɛn nhyira. Adɛn nti na yɛbɔ mpaeɛ, yɛkɔ asɔre, but da biara yɛte ABC bi. Ɛnka nkwa na yɛpɛ no, ɛmma. Yiedie na yɛbɔ ho mpaeɛ no, ɛmma. Ayaresa na yɛbɔ ho mpaeɛ, ɛmma. Ɛyɛ deɛ bɛn nti na Onyankopɔn hwehwɛ y'adwene? W'adwene nyinaa ne sɛ Awurade hyira wo a na wosi fie a. efie hɔ nom deɛ ɔde bɛyɛ hotel wasi wo dan nko ara deɛ ɔbɛ bie na ɔnom ɔtwa w'ani so a ɔtwa mu w'ani so a wo ne ne na onyame ɔmfa fie no nom na ade ayɛ hotel no w'adwene nyinaa sɛ ɔyɛ abaamu a a menya kaa baako ada mu a ɛnka mmaayɛ adeɛ sɛ mede ɔmo kɔ a na mede ɔmo ba onyame ɔmfa kaa no nom na wankonya is enti yɛ ana yɛnte onyankopɔn ase hallelujah Sɛ nnipa te Awurade asɛm ase a, yɛremfa yɛn brɛ mma adwaman, yɛremfa yɛn brɛ mma nsanom, yɛremfa yɛn adagyeɛ mma mmaa. Mekae yɛn papa bi nnwom a nnwomtoni no toeɛ, ɔse, Anuonyam nka Awurade, mewɔ ahoɔden memfa mmɔ twɛdeɛ, mewɔ sika memfa mpɛ mmaa, mewɔ ahoɔden memfa mmɔ apoo, mewɔ nimdeɛ, wo nimdeɛ no womfa mmɔ apoo deɛ a, Awurade, ɔbɛhyira wo. Hallelujah! Obi abrabɔ a ɔde te wiase nyinaa sɛ adeɛ wei dom no a ɛkɔ ɔbɛfa so yi. Obi koraa botaeɛ nso ɔnya sika a, junior, manson na ɔde bɛtwe. Onyame ɔmfa sika no mma ɔsɛ fa kɔtwe manson. Adwene bɛn na yɛde te wiase? Adwene bɛn na yɛde kɔbɔ mpaeɛ ofire afiri Awurade wɔ biribi biribi mu sɛ ɔmmɛboa yɛn? Sɛdeɛ Mika no reka no, ɔse ɔnnue wɔn a ɛdwene amumuyɛ nsɛm ho, wɔn a wɔsiesie bɔne wɔ wɔn mpa so anadwo hann mu koraa no, ɔyɛ bi. Anadwo hann mu a ɔyɛ ne sɛn? Ababaawa bi na ne maame adamfo ne no di agorɔ. Abaayewa no rekɔ akɔ akɔware. Ɔnyaa akunu a ɔrekɔware no, ne maame adamfo no nso wɔ mmammaayɛ a ɛbɛyɛ nnan. obiara ntumi nwaree. Nti maame no ka kyerɛɛ ne ba no sɛ, Kɔ m'adamfo a asimasi wɔ mu, ɔno nso, wo maame no no, na ɔntuu fo mfa awareɛ a worekɔ no ho. Awareɛ hia afotuo. Ɛɛ, metiatiaa twam ara ne sɛ akwadaa no kɔeɛ sɛdeɛ ɔmaame see no no. Ɔkɔfa afotuo firi ɔmaame adamfo no hɔ. Ɔkɔ yiee me piesie tenase tenase aleluyee nyame ayɛ adeɛ oo sɛ wo bɛ ware amen otuu no fo sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɛba ne ɛna ababaawa no firi ɔmaame adamfo no hɔ ɛbae ɔdan n'ani a ɔbaa no ahwɛ ne soro na wahwɛ ne nan ase sɔre a ɔbaa no frɛ ne babaaya. Asɛm a yɛnyɛ aduane nie na adeɛ resa. Deɛ ɔnim ara ne gye sika gyeɛ, mam sika nkɔyɛ aduane, deɛ ɔnim ara ne sika gyeɛ. W'afoɔ, well wo deɛ ɔhu, yie awurade me fie abayifoɔ ɛdeɛ wɔn reha me, hwɛ me mma tu agu yɛakyi, hwɛ me mma nantuo ɛsisi fam, hwɛ me mma anim dua, ɛnnɛ nnipa asem asi na ɛrekɔ akɔ ware yi, ne nan feɛfeɛ bi ɔno nso ɔde anya kunu, wei ɔrekɔ yi, Aduane koro no mu ɛbɛsa adwene adesie. Abusua adwene adwene pa na adwene pa edi wakyi. Hallelujah. Bible sɛ ɔdwene adwene pa a, adwene pa bɛhwɛ wo so. Maame no tumi dwene ababaawa no aware a ɔrekɔ ware no ho ara ma waana. Meka sɛ. wonnue wɔn adwene amumuyɔ nsɛm ho. Wɔn asiesie bɔne wɔ mpa so. Amumuyɔ nsɛm no sɛ ɔredwene sɛ ababaawa no nim nkwa ayɛ, onim aduane noa, enti ɔkɔ a ɛde no bɛba. Amumuyɔ nsɛm no bi no no. Bɔne a osiesie ne mpa so no bi ne sɛn? Ne bɔne a obesiesie ne sɛ ɔrekɔda no, odwen ababaawa no ho ara na ɔbɛdwen ho akorakora akosi sɛ yɛ a anka awareɛ no koraa abɔe na ate n'ani so na wanware no ankɔyɛ ne ba no deɛ. Hallelujah! Amumuyɔ nsɛm a. ɔɔdwene no bi no, Onyame asɛm sɛ, Eo Mika, waa wotoa so a, ɔse, anadwo hann mu mpo ɔyɛ, efisɛ ewɔ nsɛm tumi. Wobetumi adwendwene ɔhaw ho aa, wobetumi adwendwene ade pa a ɛba wo bra mu aa. Afei no, anɔpa bɛyɛ nnɔnan a amanfoɔ bɛstɔte, ɛbɛ, ɛbɛsɔre astate akɔ nnwuma so no, na pressure, ɔɔnom ne pressure no, dwen adwen pa na adwen pa bɛhwɛ wo so, wate? Adwen bɛn na yɛde kɔ mpaebɔ? Adwen bɛn na yɛde kɔ consultation? Ɔpaapa Difo Atta, me yɛ Awurade adwuma ɛnkyɛɛ koraa no fourteen years na meekɔ yi. Yɛ a na me di yaw na mewɔ awerɛhoɔ ne yawdie. Yɛ ka sɛ Adifo yɛ a, nyɛ Adifoɔ nyinaa na ɛmpɛ Awurade nkyɛn akɔ o, ɛmpɛ heaven akɔ o. Me mentɔ ano nte wɔyɔ, mentɔ Yesu mogya, soobolo no a yɛde agu ntoa mu no, Nti meyɛ Pentekoste difoɔ. Mebɔ mo mmɔden sɛ mɛpirikyi nkwagyeɛ na afoforɔ anya nkwa, anya dwensakyera na wɔanya Awurade nkyɛn akɔ, na awu a, ɔkra no ankɔ ahohiahia mu. Hallelujah! Obi nso da adwene nyinaa sɛ mpaeɛ a ɔ, a, mpaeɛ a ɔrekɔ, counsel no, consultation no, afoforɔ adwene a wɔwɔ ne sɛ, ekunu na ɔrepɛ aware. Ɛyerɛ na ɔpɛ na adwuma na asɛe odiyifoɔ since thirteen fourteen years a meyɛ Awurade adwuma no menyaa nnipa ten a ɛyɛ akra a wɔn pɛ Awurade nkyɛn akɔ sɛ nkwagye nti na waba dabi dabi dabi papa bɔ mpaeɛ ma me sɛ Awurade mmoa me na me nyɛ ɔyeraba mɛtumi atu nyamesom pa ho anamɔn na me kra anyɛ ɔyeraba ɛdeɛ nsa Nna aberantsɛ bi a ɔpɛ so ɔwar me papa fii me ntsɛn nka, Ah, papa, aberantsɛ bi bɛwar me akɔ America, ntsi memmfi sa. Yɛ nyimpa dadwen a ɔdze kɔ odiyifo nkyɛn ba hɛn ediyifo hɛn nkyɛn yi a hɔn a mmfir Ewuradze tumi twa hɔn na wɔaryɛ. Merepɛ awɔ, merepɛ akwantu, m'edwuma ase, ɔyar, saa nneɛma nnum asɛnsin. Ɛno na na nnipa no kɔ asɔfoɔ nkyɛn anaa adiyifoɔ, prɔfɛt nkyɛn. Hallelujah. Saa nneɛma wei nyinaa nnipa de kɔ mpaebɔ mu. Ɛmma nkwa. Deɛ ɛma nkwa deɛ ne sɛ wobɛti Nyankopɔn asɛm ase yie na wadi so na wasom. Nti diyifo Atta bi fɔɔ sɛ, O papa, mɛtena ase dena da nɔpa ɛ sɛ mereyɛ consultation no, agye sɛ me preachi wo bɛyɛ two three hours ansa. Wontimi a, dodoɔ no ara woka kyerɛ wo sɛ wontimi ntena a, sɔre kɔ wo fie. Adeɛ a ɛme tan na me dwa wɔ me nyamesom mu ne sɛ, woaba me fie bena da no, papa merekɔ baabi o, nti bɛyɛ no ntɛm. Wonkɔ baabi, deɛ ɔrekɔ no hia a kɔ. Memfa wo nkɔhyɛ consultation room, ɛnka nso wo brɛ ko a memma wo Nyame asɛm da. Dɔkta biara nni hɔ a yɛbɛkɔ ne nsa na yɛa, wobɛkɔ ne nkyɛn na yɛankyekyere wo nsa, anhwɛ wo pressure ansa na wofiti he a ɔbɛma wo aduru anom. Daabi. Ɔntwerɛ aduru mma nkɔtɔ, gye sɛ ɔhwɛ wo pressure, gye sɛ ɔhwɛ wo mogya. Nti me nso wo mogya a mɛhwɛ, wo pressure a mɛhwɛ no ne Nyame asɛm a mede awura wo. Ansa na wobɛn wo nkwagyeɛ ho a, woabɛn wo nnepa ho. Hallelujah! Adwene bɛn na yɛde kɔ Nyankopɔn nkyɛn? Yɛka kyerɛ wiase man nyinaa ne sɛ, Yɛmma nyamesom pa nni yɛn akoma mu dɛm, na yɛnto akekaakekafoɔ nsa mu. Awurade tumi hyira. Onyame tumi yɛ nnipa abrabɔ yie. Na yɛn nyinaa yɛnte aseɛ sɛ, akekaakekafoɔ deɛ, deɛ wɔn wɔn ka no, yɛnte wɔn aseɛ. Sɛ yɛanka Sɔfo Junior ho asɛm, Sɔfo Nana Kwame anka ho asɛm sɛ wo yiedie no deɛ, wo wuraa baabi a, Wɔn nso wɔn koraa wɔn anyɛ ade so wɔn anka saa because wɔn ama ammɔ bra wɔn aba sesa nti so wɔanfoɔ anhyɛ no den wɔanfoɔ ankyekyere ne werɛ a wopɛ sɛ deɛ na wɔnyɛ wɔ so wɔde wo kyekyere ne werɛ sɛ oo wɔnim baabi a awuraeɛ oo wo koraa na ahye oo wo koraa wotɔn cocaine oo junior koraa ne nua baabi owuiɛ so yɛde ne twaa so na ama ɔde yi. Hallelujah! Nnipa adwene wei no na wɔma Awurade nso ayɛ ketewa. Sɛ Onyankopɔn ntumi nyɛ biribi pa wɔ nnipa berɛ mu, antoa nyamaa na ɛbɛtumi ayɛ ade pa? Akonori na ɛbɛtumi ayɛ ade pa? Kyinama akɔmfoɔ no so ɔtumi a wɔn na ɛbɛtumi ayɛ biribi anaa? Yɛmfa animuonyam mma Awurade Sɛ yɛte asɔredɛm mu, yɛtete nnwuma mu, yɛse yɛsom Nyame, yɛkɔ Anglikan, yɛkɔ CAC, yɛkɔ Methodist, yɛkɔ Pentecost, aberɛ ne aberɛ nyinaa yɛkamfo Satan nnwuma. Cos sɛ Awurade yɛ odiyifoɔ ata yie, na ade kɔgyina baabi gu m'anim ase ka me ho asɛm sɛ, mekɔwuraa baabi, meyɛ awkward, meyɛ sakawa, ɔte sei, enti na waduru ha, waka Nyame animuonyam ahyɛ me. Me wae, meyɛ Nyame akoa. Wonim apam a nipa bi ne Awurade wɔ? Wonim mpaeɛ bi a nipa bi abɔ mmerɛ ne nna bi a Kristo abɛhwɛ no? Nti Onyame de so nhyira no ba a, wo nsa nkeka no nsi nhyira no kwan. Wo nso pa no nte n'abrabɔ nsae da. Cos me papa Kofi Amponsah, Awurade onsira odifoɔ Kofi Amponsah paa. Papa no, Wɔn Kronkron ayɛ n'aduru akyiri. Enti n'asɛm bi a ɔde bɛba abɔnten no kuta tumi. Hwɛ ne nnwom bi, ɔse, Mana de kosi sɛ mehu sɛ nkonim ayɛ me de oo, mana oo, mana oo, mana koraa. Onyame difoɔ, Awurade nhyira Ɔnkɔ so ara mfa nhyɛw na kɔ anim, kɔ anim, kɔ anim. Atamfo bɛbrɛ, wɔbɛte mfifire paa, na wɔhia sika a, yɛmmɔ mpaeɛ ma wɔn sɛ akekaakekafoɔ ne atamfoɔ. Wɔhia sika a wɔbɛtɔ taawa a wɔbɛpepa wɔn kɔn mu mfifire. Na Awurade bɛkɔ so ayɛ Nyame, na nkoa a Ɔne wɔn nam no, ɔbɛkɔ so ahu yɛn mmɔbɔ, ɔbɛkɔ so ayɛ adom Onyame onyae no da. Ntsi mede Ewuradze asɛm brɛ wo, Mika two vs one, ɛsɛ onue hɔn na dwen emumuyɛ nsɛm ho, hɔn a esisi hɔn na esiesie bɔne wɔ wɔn mpa so, anadwo hɔn a mpo wɔyɛ. Adwene bɛn na ewɔ wo tsir mu, onua? Obi mpagya deɛ na woka de afa ho. Nti wobɛkɔ so ama nyame ayɛ ketewaa bi na wama Satan adi hene sɛ ɔno na di saa nipa no aduru baabi anaa? Bɛko onyame tumi hyira. Satan nan mu kora Awurade na ɛbɔɔ no. Ɛyɛ dɛn na ɔno tumi hyira nipa bi ma ɔnya animonyam na Awurade ntumi nyɛ deɛ kyɛɛ wei mpire no, ne mprɛ wɔ ha so, ne mprɛ due no so? Onyame tumi yɛ. Beebi a wo nkankoro reba no, eyi obi ahi. Enti mpanimfoɔ koraa a na yɛn nananom no wɔnnim Awurade asɛm saa no, wɔtumi buu bɛ tenaa ase dwenee asɛm bi de buu bɛ sɛ, Obi mmɔden mmɔ, eyi obi ahi. Ɛnnɛ, Ohinta Prayer Ministry ne founder, Difoɔ Prophet Atta Boateng na ne me ahyia yi. Me ne woakasa sɛ, Adwene bɛn na ade kɔ Awurade nkyɛn? Adwene bɛn na ade kɔ mpaebɔ? Akoma bɛn na ade kɔ consultation? Akoma bɛn na ade som Nyame? W'akoma no nyɛ. Nkaa wo nko na nko ara wo ma yɛ yie. Wo nua ma na nka ɔmo te bonsu mu horo kaa. M'adwene no nyɛ. Yɛmfa adwene wei nsom Nyame. Ɔbaa bi te aware ase. N'adwene nyinaa ne sɛ, Ho aware kankan wei. Mepɛ sika anaa mede akɔhae dan. Kakrakra na minya dwetire yɛ adwuma, na minya sika de han dan a, awareɛ wei rentena ase bio. Abusua, w'adwene no nyɛ sesa no. Adwene a ɛwɔ Kristo mu no, Ephesians sɛ, Momma adwene a ɛwɔ Kristo mu no ntena mo mu. Na adwene bɛn na ɛwɔ wo mu? Ɛno ne asɛm no. Awurade ɔmmɛboa yɛn. M'asɛm no awieɛ nyinaa ne sɛ, Suro Awurade Nyankopɔn wo nidi ne nnansa nyinaa so. Sɛ wobɛdi Awurade ahyɛdeɛ so a, wonnwen bɔne mma wo nua. Wobɛdi Awurade ahyɛdeɛ so a, wonnka nsopasɛm bi ne deɛ ɔhuiɛ mfa nto wo nua so. Dwen adwempa na adwempa bɛhwɛ wo so. Asɛm a mede brɛ wo no ɛyɛ Mika 2 vs 1. Sɛ wonwie, wɔn a adwene bɔne adwene. Enti nnɛ sɛ wowɔ ɔman mu oo, baabi a wowɔ biara, wote odiyifoɔ ata message kakra a mede rema wo yi a, deɛ mereka ne sɛ, wopɛ sɛ Onyame hyira wo a, ma w'adwene nyɛ papa. Wopɛ sɛ Awurade hyira wo a, baabi a nipa bi Awurade de no aduro no, ma w'ani nye ho na gye apaeɛ ma no sɛ Awurade nkɔ so pagya no. Na Awurade de no kɔ anim no, Bible sɛ deɛ obi yɛ a ɔpɛ no, ɔso sɛ yɛ saa kɔma Yɛ saa ma afoforɔ. Wopɛ sɛ Onyame hyira wo? Na deɛ Nyame ahyira wo nso si firi bɔ suma yi. Ɛbɛyɛ dɛn na papa no a ɔhyiraa no atumi adan ne ho abɛhyira wo nso? Onyankopɔn nkaa ho. Awurade asɛm a woate yi, wobɛdi so? Awurade mma asɛm yi nyɛ wo yie. Ɛnyɛ w'adwensakyera, ɛnyɛ w'akoma so asɛm a ɛntɔ w'akoma so. na wagyae akekaakeka, wagyae onua bi nso ba. Na wa, yɛnhwɛ Awurade na ɔba, yɛde yɛ baa asase yi so no, Onyame so ɔde ne yɛn nyinaa bɛkɔ atemmuo mu, enti deɛ ɔka to Diifo Atta so, deɛ ɔka to Sodifo Imalem so, deɛ ɔka to Sɔfo Nana Kwame so no, deɛ ɔka to ɔyere so, deɛ ɔka to onua bi so no, ne nyinaa Awurade de bɛkɔ atemmuo mu.